Ê temaşevanên me Hêja û Delal, temaşevanên ekrana Rojava TV yên ezîz bi rûmet. Bi rastî komeleyek kurdî û almanî bi hevdu re çalakîk ji lîstokên zarokan li bajarê Almanyayê li darxistine. Ev çalakî ji lîstokê zaroka pêk hatiye lê ji bo wî ku em bêhtir li ser vê çalakiyê bizanimin bi rastî mêvanekî me pir hêja û qederbilind di riya Skype de ji Almanyayê bi me re ye nivîskar û helbestvanê kurdistanî

Tîr û mêvanê xeleka me roj baş ê bi rastî ez pir pir kêf xweşim derfetek pir giran biha ye ji me re ji me re şeref e jî tu bûye mêvanê xeleka me gelekî spas mamiste ji bo amade kirina te û ji bo amade bûna te jî. Zor spas ji bo we jî û ez jî şadim bi dîtina we û bi beşdarbûnê li programê we de. Gelekî spas mamoste ezîz. Mamoste ezîz yanî ev komelaya kurdî, almanî, Ku çalakiyek li dar xistin e bi rastî tiştekî ez bêjim em weke ku piranî em ereban dibêjin tiştekî balkêş û xerîb e. Yanî ev çalakiya ku hatiye li dar xistin ji lîstokên zarokan. Em karin hinekî behsa vê çalakiyê bikin mamoste? Armanc destpêkê jê çi bû? Armanca me ji vê çalakiya hanê ku komela kurdî elmanî ku em karibin zarokê xwe bi lîstokên kurdewarî û kurdî-almanî bi bîr bînin û em karibin van zarokana ji kultura wan nêzîk bikin bêtir. Mamoste Ezîz di nerîna te de yanî çi qeysî yan jî heya kîja astê yan jî heya kîja re de yê bandora em bêjin ji xwe lîstokê me yê kurda Ji berê ve ji ji mêj ve jî yanî em bêjin balkêşin û û gelek bi rastî yanî ez bêjim ez karim bêjim parçek ji keleporê kurdî ne. Lê hûn weke em bêjin weke xwe yê bê çalakê yanî ji xwe ji berî armanca vê vê lîstokê kîja heya kîja astê bandora em bêjin ziman yan jî bandora zimanê kurdî yan jî zimanê almanî li zaroka heye. Bi nav gava Gogêlvêtekê li cihê diaspora ku zarok bi çand û kultura xwe bi zimanê xwe girêdayî bin, bi xwe lîstokê kurdewarî jî bi xwe ji wan ji vê mijarê ye. Girêdana miletê me bi zimanî ve, bi çanda wî ve ev pir giring e. Roja. Ku ev çalakî me biryar da ku gem çalakiyekê ji bona zaroka xwe lîstokê zaroka û ê mezin a bûn û di paşerojê jî de em ê vê çalakiyê bi van lîstokan em ê hewl bidin em bikin pirtûkek kurdî-elmanî. E, mamosta e, e, e, em bêjin hestê dê û bavan yan jî hestên e, malbatên va zaroka yanî e, yên ku hazir bûbûn divê şala kê de hestekî çawa bû dikawa e, çawa karê tebîr bike yanî tiştekî pir e, hêja bû û gelekî e, bandora xwe kir. û rojek ku gelekî xweş bû û wan roj re jî gelekî baran berî wê na dihat bi mehkê zbêtir jî baran bû wê roja hane rojek pir xweş xwezayek pir xweş û roj bû wek newrozekê lê hat bi rastî kêfa tê û bava û zaroka jî hat ji ber çalakî ne tenê lîstikê zaroka bûn jî ê mezina bûn jî û gelekî milet bi hev şad bû. û elman jî bi me re hebûn, ne em tenê bûn, lê rojek pir xweş derbas bû. Mamoste çi qeysî weke em bêjin weke van activities yan jî van çalakiya dihêle ku elman ma nas bikin yan jî em elmanan nas bikin yan jî lîstokê hevdu binasin bibin em kultura hevdu binasin çi qeysî tiştekî em bêjin bi bandor bû ji vî hawî de? Ez wek endamekî ji vê komela hanê ji xwe komela kurdî almanî yê û ev yek jê armancê me nidono em xwe bi xwe wekû kurd em têkilîdar bin û têkiliyê xwe bihêz bikin û di navbera xwe û almana di jî van têkiliyan bihêztir bikin. Ev ya tiştekî pir giring e ku em wek miletê kurd li kûdekê be em têkildarê wê civakê bin û em karibin çand û huner û filiklor û helbest û Tişt lîstikê xwe bi xelkê bidin naskirin, bi miletê Alman jî bi taybetî. Mamoste ev em bêjin ev dîsa zêd bêjin weke pey çalakiyê çi qeysî dihêle ku zarokên me bi çanda xwe yê kurdî werin girêdan di we xerîbiyê de? Mijwer me tiştin li ser wê naşandibûn û we dît bê zarok çi qeysî geş bûn û kêfxweş bûn bi çalakiyê. Zarok wê rojahanê lîstokin xweş ê kurdewarî kirin û gelekî bi dê û bav jî bi dîtina wan zarokan re şad bûn. Zaroka ê goge di lîstoka dijî bi ser ketin, xelat wergirtin û me wekû nav tê dan jî zarokê goge, Bi serleket jî me xelat dan wan, da ku em li navtêdana vê van lîstoka bikin û van çalakiya bikin. E mamoste Ezîz, pirsa me ya dawî çi qeysî yan jî banga te ji bo her kesê ku li derve dijî yan jî li Elmanyayê û li dervê Elmanyayê jî yanî li Ewropayê bi giştî çi kesên me yê Kurdan, malbatên me yê Kurdan, zarokên me ku li wir dijîn yan jî malbatên va zarokan banga te ji bo we ya çi ye?

Mamoste hêja Ezîz Xemcivîn ji xwe Mamoste Zekeriya Efrîn bi rastî dosyek pir balkêş û giranbiha ji we re amade kiriye. Dosya vê çalakiya bi rastî pir bedew ke em ê bi hevdû re pêşî li vê dosyê guhdar û temaşe kin û binêrin bê di naveroka vê dosyê de çi heye û careke dî vegerin cem me Mamoste Ezîz. Kerem ke.

Komeleya Kurdî ya Almanyî çalakiyek ji lîstikên Kurdî û Almanî li bajarê Schleswig li dar xist. Di vê çalakiyê de yariyên zarok û mezinan hatin pêşkêşkirin. Di destpêka çalakiyê de bi xêrhatina mêvanan hate kirin û dora lîstik ta bi yek demijmêrê domand. Piştre navber hate dayîn û di vê navberê de xwarinên kurdewarî li ser beşdaran hate belavkirin. Piştî xwarinê berdewamiya lîstikan bû û li dawiya çalakiyê govend û şahî hatin lidarxistin. Komeleya Kurdê Almanî ya ku ji Kurd û Almanan pêk, Tê, ji vê çalakiyê armanc digire ku têkiliyan di navbera Kurdan xwe bi xwe û di navbera wan û Almanan de bihêz bike. Di vê derbarê de berpirsê ragihandinê di beşê çalakiyan de Ezîz Xemcevîn wiha axivî û got, Roja lîstikên Kurdê Almanî ji çalakiyên binirx wihêjaye û şûneka xwe ya xoyanî li dilê kesên amadebûyî hişt. û em weke Kurd jî girîng e ku ji hev du hez bikin, bila pêşînde em helwestan li ser hev du nedin, em xwe biha digel almanan têkiliyên xwe bihêz bikin. Hêjayî gotinê ye ku her zarokek an kesek di çalakiya komelaya Kurdî-Almanî de bi ser diket, xelat werdigir.

Belê. Mamoste Ezîz bi rastî çalakiya wî pir xweş bû, pir balkêş e bi rastî. Wetê de cilê kurdî jî li xwe kirine û xwarinên kurdewarî jî çêkirine û xwarîye gelekî spas xwe pir xweş bû bi rastî. Lê mamoste pirsa min ya dawî ji te re yanî weke endamê vê komeleyê projeyên we

Komeleya Kurdî Elmanî pê rabû ev çalakiya hanê bi rêvebira çalakiyê, Mamoste Şîlan Doskî bû. Û ew ya bi vê çalakiya hanê rabû û xwest digot ke tiştekî ji lîstokên kurdewarî, elmanî, kurdî pêşkêş bike. Di paşerojê dijî karên me hene em dixwazin li Kurdistanê, Wek çandiniya daran em pêk dînin ew jî çalakiyek ji çalakiyê me yê, ê komeleyê yê û ez hêvî dikim li her çar parçeyê Kurdistanê karibin hin çalakiyan bikin. Mamoste Ezîz Xemcivîn beriya ku em xatirê xweş te bixwazin bi rastî silav û rêzên germ ji bo mamoste hêja rêzdar Şeylan Doskî xuya pirtûka kulîlkên kurdistanî bi rastî ji xwe tim û tim ez berhemê nûê carê ez pêşkêş dikim gelekî silavên me jêr hene weke rojbaş û weke kes jî silavên ekîpa rojbaşê jê re hene silav û rêzên germ û mamoste Ezîz Xemcivîn nivîskar û helbestvanê kurd her serfketî bî înşallah. Her li pêş bin înşallah her hûn sax bin bi saya ê weke we çanda kurdî helbesta kurdî dîroka kurda her tiştê kurda her tiştê girêdayî kelepor û foloklora kurdî bi saya yê weke we tê diyarkirin û tê xuyanî kirin bi taybet li bajarê xerîbiyê gelekî spas mabostê hêja û delal mamoste ezîz înşallah demê pêş de tê bê mêvanê xereka rojbaşê ji bo em helbestên xweş te bibîsin.